Welcome back to şeýdip diýem. Number one podcast dünýäde. Täzeden hoş geldiňiz. Subscribe hökman agza boluň. Comment like. Bu gün üýtgeşik bir bölümimiz bar. Üýtgeşik mehmanlar, mehmanlarymyz bar. Ýoşadan olar bilen tanyş ederis. Oň daşynda bet-bet temalarymyz bar.

Şeýle durýar. Boldy dur dur.
Bas. Döwlet özüň tanyşdyr. Men Döwlet. Boldumy? Ýaman çatmykardy o. Jemle ýaz. Boldy gutaly.
Döwlet Şikagodan gelýän çagyryň üçin sag boluň. Aha. Öz aramyzda barada bir iki söz. Öz aramyzda barada bir iki söz. Mysal üçin, nemes barada?
Bolýa. Özüň barada bir söz? Özüm barada, Sadygyndan Sydyrýarlar, başda daýhan oglan. Daýhan oglan.
Bolýa. A,
Amerikanyň DJ-i islendik toýa gitýär, dogry dälmi? Dogry. Çagyrylmadyk toýlara-da barýar, DJ oňap berýär. Garaz, lakamy Garaja oglan, hoş geldiň.
Buna açyk sözüň kesýän ýaly bolýan welin hä? Adamlar bilen menem bilemok şu zady hä? Haýsy zady? Bilesim gelýä. DJ bolup gideňde pul alýaň. Gowy sorag.
Köp şu wagta çenli üç sany bir iki sanyny aldym. Beýlekilerem özleri hiç tanyşlar boldy. Beýlekiler hiç de gerekýär ýene. Ýene tanyş bolsa-da gift karta alyp berenler boldy. Ýene köp. Şu wagta çenli näçe toýa gitdiň?

Full time iş bolýa ýakynda. Ýok aýdymam aýtýandyr ýesi düşnä mende aýdymlar bar aýdymlaryna maçars nesip bolsa. Aramyzda podcast.
Ýok ol dä ýadyňdamy Porto-Rikoda wagtymyz diýip. Okey. Düşündiňmi? Düşündiňmi aýdymlaryna? Islam düşünemok. Döwletiň aýdymlaryny diňleýän ýekeje sözüne düşünemok. Bu gün karoçi bara ar almak diýeýin men. Şoňa ýalyp zat edesim gelýär aslynda. Çünki Hydyryň

Sen ow ow professional ha pul meselesinde investment investment. Hazir oňa da degişli men hikaýam bar kripta degişli aýdyber.
Karoçe oglanlar ýaman kän çalt baýasy gelýär onnoň şoň üçin her hilek aňsat ýollary gözleýärler. Aňsat ýollaram kriptanyň üsti bilen etýän edip bolýandyr öýtýär. Oňa da bar bolanja pulyny ýatyryp ýitirýärler. Şeýdip soňabaka allanýarlar. Meselem I am the great'yň kitaplaryny satyn alyp belki de şon şon ýaly neme bardyr. Ýa-da başga bir kripto kitaplar bardyr. Şoň ýaly ýany doly bilmän arkasyna invest etýärler. Birinjilikle aýdasym gelýän zada bilmeýän zadyndan goşulmaly däl. Ýani ýaşlar eger pul ýatyrjak bolsalar. Hiç zady bilen bar bilmän girmeli. Haw nämäni?
Ýa bilmän girýäňä dogrudan bir işe. Sen şu öwrenip gitýäň şu ýoly. Haw öwren ýani.
Zaten biri diýen üçin ýatyrma diýjek bolýan da meselem biri bir zat aýtdy şoň üçin ýatyr ýatyrma. He bizde nemedir ýöne bölüp bolýandyr gürleşip bolýandyr kommentariýa goşup bolýar siz muňa ýaly o dikdir okuwa gelen ýaly mugalym gürlemeli däl neme. Biz ýöne häzir bularada men top atjak häzir topy bulara ýaňy siziň top beräýiňdä siziň pikiriňiz näme diýip ýaman nede biderek şekil bolýar top beräýiň. Birinji şef birinji myhman ikinji myhman we myhman. Dur aslynda gowy bolýar dur men size top getireýin çyndanam getireýin.

Awuryp çekmediňmi? Ýok.
Ýoşadan şeýdip degip başlaly gelen soň has beter grill eder. Men indi size sorajak zadym, siziň pikiriňiz näme? Kripto barada geljekde belki ösermi? Adamlar şony ýoşadan öwrenip başlamalymy? Men şu wagt puly bar bolsa, pulunyň näçe prosentini şoňa invest etmeli adamlar?
Hydyr, sen bu zat. Topy ber. Okey, men getirtip topy ber. Bolmasana be. Meň pikirim şuň ýaly, kriptanyň geljegi barmy? Maňa görä bar. Çünki käbir zatlarda men meselem Amerika üçin aýdaýyn, käbir banklar, Chase ýaly banklar, ýa-da beýleki bilmeýän banklar,

Amerikany kriptan merkeze çekdi. Dogrymy? Diýdimi? Tramp diýdi şony. Fakçegem edip bilersiňiz. Tramp diýdi.
Men şonuň üçin Trampyň bolmagyny isleýän şo Amerikada. Şon şonuň üçin diýen men zady gelejege bar diýip pikirlenýän. Ýöne munam aýdamda hemmesi üçin däl däli. Men esasy üstünde durýanym Bitcoin diýä, Ethereum diýä, onsoň beýleki meme koinleri, olary, olar bilen baglanyşykly däl. Ikinji tarapdan hem men häzir doly özüm meselem finans zadynda bolansam doly düşünşemok. Işleýiş zadyna düşünşemok kriptonyň. Blokçeýn. Ýa blokçeýn zat diýilýär, eşitýäs ot görümleri, ýöne nähili işleýär däl-aý, nämä görä muny tutýarlar. Ýöne esasy men görýänim şul, bitkoin, ethereum, birazajyk şoň zady bar, fundamenti bar ýaly gelýär maňa. Oň daşyndanam

Adam eger girejegi bar bolsa ýatyrardyňmy? Ýatyrýaňmy? Şuň ýaly meňki bar, ýok däl. Ýöne onça aýdyp bolmaýar däl, her kim öz zadyna görä. Maňa sorasaň, men kripta kän ýatyrym edesim gelmedi. Men özüm kän zadam däl, kriptany fanam däl dogrusy. Onda girejegine ynanýaň ýöne? Ýöne şu wagtykça men dogrusy zat elemok. Elimde bolsa köpüsini kripta ýatyrmardym äri. Düşündim.

Özüme şony saýlanma sebäbi kriptoda bara saňa bir belli bir wagtlyk zat berýär, peýda berýär. Gowam profit alýaň bilýäňmi? Ýöne huda haçanda haýp bolanda, zat bolanda ýöne muň şo berşi ýaly, şon ýalam riski bar daraý uly, riski ýaman uly. Meselem diýeli şoňa girip bara

Ýakymyň aýtýanlary iki iks, on iks, bäş iks hem wagt gelýär. Bir gezek ýüz dollar goýdy, bäş ýüz dollara wagt gelýär. Ýene başga bolýar. E, olar ýaly maksatdan girseň, e, riski kän hem, hem pul, pul oýnamagy bolýar. Eger maňa ne tak bir işçi on prosent, ýigrimi prosent takmyr etýän bolsa, ýagny kanagatlanýan bolsaň şo zat bilen, onda okey, zat edip oýnap bilersiň. Ýöne o zada girmänkäm ýene-de öz

Hany menem alaýyn. Karoçe, indi men öz tejribämden aýdyp bersem, menem başynda ynandym. Dogry dämi, birazjyk ýankyýada kriptowalýuta ýatyrasym geldi. 25 müň dollar töweregi ýatyrdym. Soň ýöne neme boldy? 7 müň dollary galdy şoň içinden. 18 müňüni ýitirdim.

Garaz, şolar ýaly boldy-da, men şo taýda pul ýitirdim, on sekiz müň dollar, janym ýandy, ýöne, ýana, bolýa diýdim. Şoňa ýandymy şo puluň?
Ýok, hemmesi, diýýän-ä, ýedi müňüni-ä çykardym, on sekiz müňem ýitirdim, ol on sekizem näme üçin gerek boldy, ýedi müňi näme üçin aldym bilýäňmi? Näme üçin? Eger aýyrmadyk bolsam, şu wagt meselem galyp dur-a, ýene-de şo pulum elimde galardy, ýagny, nola-nol bolmam, ýigrimi bäşi bolup bolýardy, ýigrimi bäş müň dollar. Düşünmedik tarapym, şo on sekiz müňüni ýitir şu wagt.

Maşyna pul gerek boldy, men başga birinden karz alypdym, onam bermeli boldum. Covid döwründe maşyn alyp satyp ýören döwrümde hiç kim maşyn satyn almady garaz. Gaty erbet nämä düşdüm, panika düşdümde ol adama pul gerek boldy, menem on sekiz müň şol adama berdim. On sekiz däl ho. Trol etdir, trol. Menem diýýän bu adam näme? Bolýa garaz şeýtdim-de men ýitirdim pulumy. Edil şu wagtky ýagdaýda meselem pulum bolup Kriptowalýutasyna ynanýanmy? Hawa, ýöne Hydyryň diýşi ýaly ýatyrmazdym şu wagt. Çünki men oň olar ýaly aýrar ýaly derejede pulum ýok, çünki ýaňky adamyň karzyny ýapyp ýörün. Indi saňa diýeris şu soragy. Ýapayyn, ýapayyn temany.
Karoçi, kriptowalýuta bilen Öwrenesiňiz gelse, gysgaça bu barada ýok, bu barada çyndan hem hakyky bilgi, informasiýa alasyňyz gelýän bolsa, dogry informasiýa alasyňyz gelýän bolsa, Instagramda Türkmen Crypto Team diýip komanda bardyr. Eýesi, ýagny mugallymlarynyň biri hem meň öz jigim Maksat diýip. Eýýäm bäş ýyllap okuwçy okatýarlar. Dubaýdan hem, başga ýerden hem we öz skrinşotlaryny, günlük okuwçylarynyň skrinşotlaryny paýlaşýarlar. Olar diňe hany şuňa ýatyryň şundan pul gazanarsyňyz diýenok, bobşum öwredip öwredip özüňize platforma döredip şeýdip kömek etýärlerde. Ola birinjisi, ikinjisi bul nemede reklamada pul zat alanzok muň üçin.
Çeter edil goja reklama gitdi ara. Muň atak Starbucks.
Neme üçin hem
neme kriptaň özi üçin hem her hil kripta bar. Ýa-da kaýalak Hydyryň diýşi ýaly Uly kriptolar bar, DAO pyýadalar, Bitcoin, Ethereum, şoňa meňzeş we altkoinler bar. Ýöne altkoinleriň arasynda-da gözleşdirseňiz ýaman güýçli etýän zatlar bar. Meselem, AI bilen işleşýän koinler bar. Ýani meň özümem aýtmaly bolsa indi şu soraga özüm jogap bermeli bolsam, menem Inteam Invest etýän we iki müň ýigrimi bäşiň birinji çärýegine çenli primerno bäş iks garaşýan. Bulam ýene-de ýaňky komandaň üsti bilen ýaňky Türkmen Crypto Team oglanlaryň kömegi bilen öwrenenje zatlarymy durmuşa geçiremden soň, iki müň ýigrimi bäşiň başyna nesip bolsa şo bäş ýüz. Ýöne sen şol bilgi bilen awladýet edeňok dogrydaýmy ýani sen şol oglanlar saňa kömek etýä ýöne sen özüň full düşüneňok şo zada ýani bir şeymi oka bileňok. Men sebäbi oňa wagt aýyrasym gelenok. Egerde men şoňa wagt aýyrsam onda ol başga gürrüň. Egerde ýan gaýdyşyňa bäş x bolmady sen garanti berýäňmi ýa bäş x boljagyna. Garakçy diýip bir. Ýok, ol şymhaçy diýýärem indi kim kim onuň ýigrimi bäşiň birinji çärýeginde. Ynanýan däl, çünki bolýan nimelere görä, ýa-da bolýan statistika meselem diýýär, Trampyň geçmegi diýýär. Ýok, meselem, bol, seret, bol, bolmasa, men seň ýaňky diýşiň ýaly, menem öz ýitirip biläýjek pulumy goýdum. Näçe?
Näçe degen indi ne wažno. Berigisini ýapýarmy?
Ow, primerne Nowruzyň berigisini ýapjak kadar. Ýagny. Nowruz.
Bankdan 70 al. Yo, men 80 ay içi 220 de maşynyň pulu 300 ming dolar. Diýmek, Yok o onça däl oýnukda. Onuň nes- Reklama näme gerek bir de? nesip, nesip bolsa eee, şolara gatnaşsaňyz. Ýagny belki de öwrenen bolsam menem neme ederdim ýöne Oglanyň özi gije-gündiz, hatda Türkmenistanda-da şol swýeçkalary, ýaňky diýseň swýeçkalary okap zat edip öwretýär. Öz portfoliosyny açyp görkezýärmi men şlança galamyň? Özi edip görkezýär.
Ýa şu neme ýaly dälmi ýöne bro, seret, ýani diňe gowy günlerini görkezýän nemeleri bolýar-a, bilýäňmi? Diňe gowularyny görkezýär, erbetlerini görkezenoksoň kak budda pul gazanan ýaly, soň beýlekileri hem çagyryp, meselem, The Great. Indi seret, meselem, meňki, men başda invest edenmiň, gije-te bir On bäş prosent düşdi. Göni iki hepdäň içinde on bäş prosent düşdi. Indi sen bergiň on bäş prosentim kän pul-la. Onda hmm. men diýen, eý, eýýäm on bäş düşdi-la, çekäýsem, hany. Bizde psihologiki panika. Hamyýakda riski.
Bizde psihologiki panika bar. Olar eýýäm şeýle bir möjek bolan, olar diňe informasiýany, datany, kriptany öwrenenok. Olar haýsy ýagdaýda özüň nähili dabranmalygyny, nähili alyp barmalygyny. Emotional intelligence.
Olar eýýäm bar, şeýle bir adamlara öwredip bören o zatlar eýýäm. Hmm. Ondan Ýakup diýýär, Meň özümki seňkiden has beter şu wagt diýýär we özüniňkisini görkezýär. Ondan soň diýýämdir, Hä, okey, özüniňkisi şeýle bolsa, alan zatlarym şo maňa al diýen zatlary. Şeýlemi? Ondan şonuň üçin ol oglanlar, ýagny o jigi, maňa zaten özümden kän ynanýan ýöne, w opşum olaň komandasam güýçlüje komandada, Dubaýda zat işleşýär. Brat, garansiýa berýän adamdan wara uzak durma dä, şu temada. Edil şu kripto temasynda garansiýa berýän adamdan uzak durmaly.

Obşi bizneslerde zatlarda-da meselem ýyllyk hemme zat çykdajylaryň zatlaryny aýyrýarlar tax zadyny töländen soňra on prosent Amerikada gowy girdejy şekilinde görülýär. Onsoň biri eger elli prosent etýän ýüz prosent etýän diýen bolsa däri men şo taýda göni sorag men üçin. Ýaňky diýşim ýaly on prosent on bäş prosent şular biznesde gowy beter gowy zat şo datalar däri.

Kriptodan uzak durun kardeş. Köprak çörek ne nakydyra goýun diýä. Karoçe, men de başgaça many açasym gelýär. Ýaňy ýakynda bolup geçen zat, men gowy gören zadym AI. Meselem, neme çykardy? Elon Musk ýaňky AI temasyny açdyk, a dogrudan Bitcoin-iň üsti bilenem. Meselem, Elon Musk-yň çykaran karoçe robotlary bar. Arada gördüňizmi, duş geldim, bilmedim, nemedir prezentasiýasyny gören bolsaňyz, We Robot diýip dogry dämi? Şu taýda meselem, bildiň Awtonom full özüni neme edip bilýän kontrol edip bilýän robotlar çykyp başlady. Üstesine maşyn çykardy. Rul ýok, zat ýok, hiç zat ýok. Prosta sen destinationa gitjek ýeriňi goýýaň, girýäň, git özi alyp gitýär. I şoňa meňzeşem uly awtoulag neme çykardy, awtobus ýaly bir zat çykardy ýigrimi dört adamlyk. Hawa minivan. Indi şolar hakynda näme pikir etýäňiz? Menem öz pikirimi aýtjak. Hany Hydyr.
Şunuň ýaly. Men döwlede berem men pikirim bar men aýtjak häzir. Ýöne durmuşymyzy alyp geçermi meselem gelejekde hemme el neme işimizi elimizden alarmy. Şeýdip ýöne hemmeňiz şeýdip öwreniňiz. Ýok men çyndan hem bu barada birki san zat aýdasym gelýär. Sebäbi meselem geçende täzelik çykdy. Amber Heard bar-a Jony Deppiň öň aýaly. Amber Heard şo Ilon Masky suda berýär. Näme üçin Amber Heard bilen Jony Depp ikisiniň arasynda sud gidip barýarka Ilon Mask muňa podderşka edip Tesla-syny berýär. Tesla-synyň üstüne içine-de GPS salýar. Ýagny Tesla-syna built-in GPS bar içinde. Nirä gitýänini, näme etýänini we automatic control bar. Ýagny islän ýerini özi kontrol edip bilýär. Näme kontrol bar?
Ot, sen köp bilýäň. Onda olam ony indi suda berýär. Amber Heard Elon Musky suda berýär. Ýagny meň kellämde eger-de şol bir maşyn edibilen bolsa, näme üçin million sany maşyna etmesin? Näme üçin hemme bir Tesla etmesin? Erte birigün ýaňky çykaran awtobusyna, meselem, ýa-da eýleki maşyn bar, kiçijik maşyny, gazam ýok, tormozam ýok, rulam ýok-a şonuň üçin. Hawa-hawa. Taksida.
Nirden bilýäň bizi başga dagdan aşak gitmejegini bilýäňmi? Men şol şolara wapşe ynanamok. Ýani, güwenemok. I don't have trust in them. Ony şonuň üçin olara nemedemok. Ýöne AI, ýaňky robot meselesi, Käbir käbir ýerlerde et polibomu biziň işimize alýar. Hem polibomu, ýagny o fizikal zatlara toşn alýar. Magdonus dakda işgärler bolsun, burger flip etýän adamlar bolsun. Öýdäki meselem posudalary ýuwmak, pol plisoslemek.
Galyň bahasy ýokarlanjak dal nä? Galyň bahasy ýokarlanýar. Galyň bahasy

Näme sekirdemek? Men şony özümi şoňa ynanyp bilemok. Seýf, meselem, seýfdir. Ýöne men özümi, öz çoýslamy nirä sürjegimi bir bir hilek şo maşynyň eýesiniň elinde goýan ýaly his edýän. Ýagny Ýöne başga ýere atylyp biler diýýäňmi?
Toşno.
Ýagny muň Black Mirror epizodam bar meselem. Black Mirror epizodda näme etýär? Bir topar maşynlar gitýär-de bilgeşin bir-birine urdurtýar ýagny. Ýa içinde-de adamlar bar. Olaram kontrol edip bilenoklar. Men birhili birazajyk şo tarapdan öz durmuşymyň edip bilýän, alyp bilýän kararlarymy başga biriniň eline bermäni birhiljek halaýan. Näme maksat bilen derleşik aldy? Näme üçin edeli? Etmek islesene. Ýok, etmek islese edip bilýärler. Prosto ýani ol sebäp gerek-dä. Ýüzden ýa-da milliondan näçe ähtimal. Ýok, ýok, ony diýenok. Bul diýýär, ýani ähtimallyk hökmünde ýalandan etmek däl. Birden islese diýýär, hemmesini birden hem edibilýär. Men şo karary şoňa beresim gelenok diýýär. Meselem, meselem diýeli näme üçin edip bilýärler? Meselem diýeli, E, plança-plança adamlara özi diýeli ki, meselem, million sany Tesla satylan bolsa, e, 500 müň sanak diýeli e, demokrada satyldy ýa-da republikana satyldy. Plan adamlar halaýan däldir, meselem, republikanlary halaýan däldir ýa demokratlary halaýan däldir. Alar 500 sanyny nemedir ýani. Bul prosta bir örnek, ýani example. Islemeýän adamlaryny aýyryp bilerler. Meselem, covid nähili, ýani meň gözümde covid uly bir saçmalykdy. Ýani belli bir derejede waksinanyň şeýle bir zyýanlary boldy adamlara. Şu wagt Moderna bar, şu wagt Modernany sud edip otyrlar. Hany biziň stoguna invest eden nemämiz bar? Näme waksinalarymyz bar, Moderna, Pfizer, şular. Şolary sud edip otyrlar, sebäbi olaryň bir topar side effekti çykdy. Onda näme üçin bir adam on ýaly bir zat ýasasyn? Näme üçin ýokardakylar Belki men şu wagt conspiracy theory bolýarmyryn, porno bilýän. Şol ýaly gelýär maňa şu wagt.
Ýöne näme üçin adam, näme üçin adamlar on ýalak etsin? Şu wagt meselem New York Times aýtdy, Moderna çyndan hem side effektler üçin sud edilip otyr ýaly. Research edilip otyr aşagy. Onda näme üçin edilýär o zatlar? Ýani ýokardakylaryň erte biri gün kellesine näme geljegini biz bilemzok-da.
Şu wagt üçin ýaşadyk.
Regulation edilse.
Ber bulara.
Regulation edilse näçe bolýar?

Bolup biler bunda dum a alýada zyňyp gitýäde öldürtdirýä äri ölýä aýaly a ýok ä aýaly ölýä ä aý ärem paraliç bolýada soň dok neme etýäler muňa çip daklaýalar şo taýdada meselem kontroly elinden alýa häk edilýä ä ýene-de konspirasiýa Buram diýýäler teoriýa gelýä. regulations meselem muňa kän regulations getirerler regulations getirmeli adamlaram ýene-de ilon maskyň öz dostlary a tramp meselem şoňa başga çenli bahalar ýaňy Ýani tamam Ilon Mask galmasada yzyndan pul isleýänler ýada power isleýänler pul
pul we güýç güýç isleýän adamlar kän zat edermika diýýän pul üçin güýç üçin. Sebäbi meselem şu wagt şo başda edilsede nirde başlaýar Texas bilen Kaliforniýada başlaýar dogry dälmi? Köp zat Kaliforniýada başlaýar.
Dogry dälmi? Esasy Nýu-Ýorkda bolmaýar. Nýu-Ýorkda bir tek başym bar.
Iki aý bilen üstüne galar onda. Bergisini berip. Ýok, ýöne aslynda passiwnyý dohod bolýar aýkydyr, dogry däl, meselem, ýigrimi müň dollara aldyň, maşyny berip goýberdiň, ýigrimi, wala, ýigrimi-otuz müň dollara aldyň maşyny i Uber etdirip goýberdiň, aýtýaň, boldy, şu işe walempe saňa günde pul getirip berýär.

Hiç zat bilemok.
Men ýekeje zat bilýän, onam hiç zat bilmeýändir. Düşünýän.
Dada bu maşyn bin mini ben ýap diýdi, anam ýok diýdi. Belki biz şu wagt kabul etip bilemok, ýöne belki näçe ýyl soňra ol zada girjek. Belki şu wagt girip başlar-da, ýöne belli bir wagtdan soňra smart city

Bu öň iki müň geçen bir zat wideoda-da seretipdim şonda diýýär. Iki müň üçden gidýän, iki müň ýediň word artlary bar ýa-da google maps gurdular. Edil biz şu wagt ulanyň chat GPT-ni mysal üçin bir entäk hiç zat ýaly ýagny meň öz pikirimçe hiç zat bu görýän zatlarymda AI däki indi bir on ýyl soňra belkide bar ondan hem ir ir wagtda ýaňy uly ýere gelemkan ýene şoň üçin näme ediljek bolsa şu wagtdan bir gujuna tutup galmamkan AI üçin. Indi zadymy şo däbi seretip görseň. Kaçynylmaz däbi. Hawa goý. Hawa, ol-a şo. Ýadyňa düşýän bolsa, men özüm iki müň köne kompýuterlerde Word artdygyny begenýän. Türkmen şit awodyna fonda ýazylýar-da, Müşde Nawruz, palan familiýasy zatlar. Indi nirden nirä geldi Paço fot. Lýuboý zadymy şolar ýala. Ýöne şu geçen zatda gürrüň berýän. Bi AI-y ullanyp, arkasynda, ýagny wrapper diýilerde, AI-y ullanyp, şoň üstünden gelişdirilen zatlar hakda indiki next billioner, ýagny unicorn kompaniýa bolup gidýär. Mysal üçin, nähili Uber diýip amal aşyr Google Maps bolan. Ýagny mysal üçin Google Maps prosta arkasynda şu A nokadyndan B nokadyna alyp gidýän bolsa, öz şo zady, teoriýany ullanyp, Uber Lyft emele geldi. Ýagny bu-da ýa-da bir AI-y wrap edip, üstünden gelişdiriljek Liboy tapawutly application şu bar näme çykdy Sune AI aýdym üçin klipler üçin bar youtube üçin bar tapawudy näme zada seretseň şu AI bar öz bu kompaniýam işläp oturan kompaniýam şu açyk bir zada geçdi talk desdi bir platforma geçdi saýlama sebäpleri AI bir özelligi bar oda nähili etdi mysal üçin sen customer agent maňa jaň etýär

Bizlerde eýe aýt çaga pul aýdyp bilersiň bilemok nähili eýe aýyp bilersiň sag bol. E oba menem goşulýan men ýöne seň aýtýan zadyňa bütinleý ters düşünýän men bu meselede eýay ýada maşyn meselesinde men adama ynanmakdansa maşyna ynanmagy has gowy görýän çünki men şoňa bara. Sen ýene-de şoň arkasyndaky adama ynanýaň. Ýo dogry ýöne sen çykarylan prodakty diýýändä men saňa meselem ony nime diýelidä men maşyny adam sürmekden sürmekdense bir ýere gitmeli bolanda maşyn adam sürmesin maňa maşyn sürse men has köp özüm janym goýberip biljek şo derejede ynanýan men kompýutere çünki kod ýazýaň a ýaňky arduinoda men meselem neme etýärdim-da arduinoda kod ýazan wagtyň o yzynda kiçijik proýektler etýäň a işte yşyk açan wagtyň yzyndan kowalaýar robotlar kiçi şoňa etýäň welin kody follow etýär boldy oňa taýda defektiň bagyň ýok O çykmaýar. Eger problemany sen ulaldyp function ulalyp giden ýagdaýyňda belkim başga zatlar bolup biler ýöne men janymy adama ynanmakdansa roboda ynanmagy şo dereje orta goýup bilýän. Näýse o uzyn tartışma da. Ekspertler bilen ýöne belki ony gelip ileride hökman ýazarlar. Ýöne dänki diýýäniňe goşulýan şu meselede ýanajyk. Durmuşymyzyň her ýerini alar. Ýagny diýdiňä podkast meselem indi şular ýaly indi AI-lar bar dogrydanam özüňizem bilýän. Prosta wideony ber, özi kesip berýär saňa, treýlerlerinam çykaryp berýär, şortlaryňam edip berýär, iň gowy ýerlerinam alyp berýär. Hemme zadynam AI edip berýär. Ýaňky ýaly Uber-iň gelşi ýaly birinji app map çykdy dogrydanam karta ondan soň Uber çykdy. Edil şolar ýalygam häzir täze application-lar ChatGPT-niň üstünden çykarylyp otyr.

Diýmek işe alanlarynda.
Şunuň ýaly geçen men bir ýerde okadym däli näme diýä aslynda bara AI-da köp iş alýar diýýärä. AI-ýa AI-ýa maňa şunuň ýaly sen AI-da bir zat etdirmek üçin şol dili düşünýän adam gerek saňa. Meselem siziň IT-de dogrymy? Salesforce ýa-da başga zat.

Opşta egäne geçmeli mukadýana ýene adamlar gerek bolar çünki bir zat bermeli. O neme diýýära iňlis dili neme okatýanlar kän gerek bolar diýýär meselem çünki iňlis dili otaýda näme gerek bolýa sen maňa gyzyl şary ber diýseň gyzyl şary berer ýöne sen şony owadanlap nädip açjak bolýaň owadanlamaly bolýaňa dogrudanam işte şu stoluň üstündaky duran gyzyl şary adamlar bilen de aýlap meselem şuňňaly salşa eýleň beýleň edip ber diýip aýtmaly bolýa dogrudanam şo meselem şo şeýle bir wideo görüpdim. Has köp indi iňlis dile çuňňurlaşardy ýa-da. Çünki AI-da indi şol talap edip başa.

AI karoçe her kimiň öz pikiri bar diýşimiz ýaly. AI e, Nowruzdan agaw bolýar şoňa ondan diýip. AI menem adamlar ýalňyş düşünmäň menem AI erbet diýýän ok hany AI polibom kaçynmaz geljekde biziň durmuşymyzyň bir bölegi bolýar meň halamaýan zadym näme haçanda biziň hemme günlük etýän zatlarymyzy olar alýada öz kontrolyna geçirýär bu günlük men maşyn sürýän bolsam şoňam meselem Men elim bilen şony sürýän bolsam, alyp şony elimden alyp özi äkitýän bolsa, belli bir wagtdan soň şo taýda bir glitch bolup biler, ýa-da automation belli bir ýalňyşlyk bilen işläp biler. Ýa-da alyp-da şo maşyny ýapaly diýerler. Ýagny trafikde durkaň be olmaz. Ýa-da sen öňki ýanyňy beräýde şuny bir minut. Bolýar. Şo bermeseňem gurlajak. Seňem diýýäniň o neme bilýäňmi? Cem Ýylmazyň bir kinosynda diýýär, aýlaýsa, a ýok nemesinde şowunda diýýär. Cem Ýylmaz diýip bir şow komediýan bar, bilýäň özüň. Şoň şo komediýasynda meselem diýýär, lan saýt diýseň FBI seni izliýo diýýär. Saňa sen şoňa gapsyň ýagny milliard adamyň içinden Teslanyň ýekeje birini sen Diňe ýekeje birini näle? Ýakup näme etýär gäbi şu wagt? Öýden çykdymy?
Öýden çykdymy? He, bakma kim nirä gitýär.

Yo sen paranoid o.
Paranoid olam better be safe than näme? Sorry.
Sorry. Oh, it's okay.
Men medik. Rak. Men medik. Derde yok.
Yok derde. Bunlar ikisi birleşip oturuyorlar. Biz yok derde. Yok. Dur. Men medik oldum. Doğru değil mi? Rak çözdüm. Rak nemesin derman taptım. Sen, sen paranoid. Men Covid'in yalnızlığını ayttım. Hem

Öýlenen soň ýüzük sag ele dakylýarmy, çep ele dakylýarmy? Men-ä sag diýip bilýän. Öýlenmäkäň hem çep eliňde nyşanly bolsaň, şoňa diýip Sol eliň sagmy Adam sen? bolsa.
Nikada wagtyňda ýa-da. Adaly bolýar. Nik adaglyk han hawa Hawa, sagda bolýar, adagly. öýlenen soň çepde bolýar. Hawa, öýlenenden soň çepdedigini bilýän. Sagda bolsa onda seňki näçün şu öýleneninden soňam sagda-du?
Sebäbi men şuny özümi has rahat duýýan. Durmut, durmut, hakykat, durmut, hakykat görkezäýeli-dä, haýyş. No. Ýo, ol, ol ýalylaram bar. Wapşe başga barmaga dakýanlaram bar berde. Öýlenmedik oglan-a ol-a. Öýlenmedik anketalar ýapykdyr. Ýa açykmy?

Yrsy galyp ýok ýöne bu. Bor onda mende. Men sylaýan döwlet ony üçin zat edemok işte. Bolýa sen onda ýakyn syýagyny aýt. Aýda näme üçin şul eliňe dakaňok çep eliňe, ýüzüge. Eý, sagda özümi rahat duýýan, ýarka aýdyşym ýaly şonuň üçin hem saga dakýan. Hä? Bärtini hem sen hall et dara indi söz bereje zady çekýä diýip men ýene aýtjak hä. Döwlete ýazýanlar, döwlete jaň etýänler, soň döwlete instagramda zatda geçenem aýdyp geçdik meselem öz aramyzda seretseňiz Bir ýyl itýän zat diýdi. Sebäplerini ine şu taýda men açýan. Ine şunuň zat edersiňiz-de paýlaşanlar. Sebäplerini şoň sebäbini paýlaşýan bärde. Ýazmaň gaýrat edip. Ýet. Jaň etmäň. Sebäbi Näme? Aýdaýynmy?
Näme? Hä? Sebäbini aýdaýynmy?
Toý, toý, toý.
Islänok döwlet maňa zat etýär maňa ýazýarlar maňa zat jaň etýärler bir ýyl instagramdan çykmaly bolýan zat diýip gaýrat edip şol oglana ýazmaň jaň etmäň sebäbi Ay borlay on özi
Onça reklam etmekle gerek yok. Şeýlelik bilen e, öz aramyzda podcast'yny hem check out ediň, gidiň barlak görüň. Gaty gowy podcast. E, siziň kommentarlaryňyzy diňläp öz e, goşmaça üýtgeşmelerini, progresslerini hem goşdular.